information minister wetin dey so give you wan you you wan give us small thing. Eh, i wan give una small thing on uh, this market wey we dey talk about so around that area apart from ikpodo market wey dey there alade market dey there gsm market dey there for ikeja, Com uh, for ikeja yes computer village uh, dey there power market dey there uh, around that uh, ikeja side. Uh, but today we wan focus on na uh, ikpodo market we wan focus on today. we do small research o oh. we come say for that ikpodo market. Eh? hey dem dey sell hey god dem dey sell drugs wait first before the drugs things, before the things, for them. they dey sell other things for there uh, during course, the uh, day time okay but na during the night time uh, people of the underworld even daytime sef when i reach there i see things Eh? Yes, o, no be small. When I reach there, yes, o. because the one wey me know na you know during the daytime they go sell normal things wey they dey use for house groceries all those uh, choppy choppy things then for night time mm. na im the shenkulas dem go come outside dey sell their self their their market then those wey dey sell the igbo dem dem dey go come outside men of the underworld

Hmm. Yes, the Oba, the Oba, the Oba Palace dey near there. Hmm. I waka pass am. Then again for the Ikpodo market, eh, hmm. you go see they go show you one yellow sign when they put for ground okay for uh, for the front of audio shops uh. so i come ask one of the sellers say why e be like that he say the yaloja na put the yellow sign he say that one mean say you no suppose to shade things beyond that yellow sign. Oh. but ah. all of the shade pass enter the road jare He say so if dem sight dem dey come, dem go run rush their things enter inside shop. I say Eh. so. Then the woman come dey say one of the women when I see hey, he say the yalaja, he say anytime she enter market, Eh, they must dash am, they must raise hundred k and give her. Makam. just like that. They must just give her hundred k cash. Any day she just stroll enter the market, Ah. they just give her money like that. Hundred k na must drop. wow that's serious. They start to so for the Kpodo market for there. Uh. Hey God, the information minister. Tell me. Yeah, the market, eh, yeah, in fact, around the market, you go see, hey God, don't be say, for the market, oh, uh. you go see where all these all these shankers they dey na here i talk na all those babes dey all those shankulas dem you know understand all eh. those uh, you know understand opio dem dey there so the you go see one three story building uh. na dey occupy am finish o. Oh.

my that god Ikodo market no good. That that side sef Yes. no good at all. That Mm. left hand side of Ikodo market wow and the other side dem dey sell food stuff and the rest of them. But exactly those girls yes those girls eh, dem go stand for morning till night you go see orishirishi dress that place eh, dey corrupt my you go god see orishirishi girls different dressing na Ah. there dem go dey dem go Wow. play music from morning till night

Eh. that hundred thousand when they they give the yaloja na for wetin. Uh -huh. so eh. i come ask the woman she say ah she say she no know even because she herself eh, she be seller for there she show me in fact na she show me the yellow sign for front of every shop they use like uh, e be like paint He said once Iyaloja enter the market, any day just throw enter. He said the market people must must gather 100k and just give her and other things like food items. I say, eh,

I don go, I hear, I don tell you, make you yourself go, go tell, go tell police. As you don go, see with your Go eye. I tell don police. tell Some of una wey no know where e dey, e dey for Ikeja. Ikeja. Right, yes. Where for Near- Ikeja? E dey near under the bridge, e dey close from under under the bridge, you you, you can locate that place. Uh-huh. Just ask say Ikpodo market, simple. Dem know am so very much for Ikeja. Abeg o, some of una wey no know, una don know now, and like I talk, Google things dey there, the good, the bad and the ugly dey there. Abeg, so make our law enforcement, make people just put am for for better things. You never download the Wazobia FM app? Chai! Hmm, you dey miss wella. Oya, download our Wazobia FM app today on top Apple Store and Google Play Store. Make you fit listen anywhere and everywhere. Join the Chukmat family today. Wazobia FM 95.1. Chukmouth.